Ŋuni ya yina n-ti tum bilichiinsi tuma, ka ti zaa ni kpe ŋ-ŋɔ kaya ni kariba ti ku tooi zaŋ zaŋ zaŋ sɔɣi ti ti nyɛ ti mabihi n-ŋɔ yaa ni maa, ka bilichin kaɣinli ka o yina n-ti bi tum bilichiinsi ti ni tɔɣisili, di mi nya o lan tumla bilichiinsi tuma ti ni dum na n-ti puhi ka paɣi pam. Yɛlimaŋli, Dagbam bilichin kaɣinli ŋɔ maa ŋuni n-nyɛ Ibrahim Mahama n-tɛha niriba pam mi o mi ka di nyɛla binkura ka o dara. A yi kana ti lihi kadama Tamale bee Ghana tiŋgbani ni, Ibrahim Mahama nyɛla ninvuɣu so ŋun nyɛ Dagbani bilichina ka kooni o bilichiinsi ka niŋdi o binshɛɣu kam ka di nyɛla o lihila Dagbaŋ ti Dagbaŋ a yi kana ti lihi the whole Africa zaaha bee ti yɛli luɣushɛli polo ni Northern Territory sokam lihili mi ka di nyɛla fukumsi Faranim nyɛ ba, bɛ nini bi neei, bɛ bi chaŋ shikuru, bɛ daa chaŋla shikuru furi bɛ banim bee bɛ yaannim bee bɛ karachinima ka bɔɣi bi niŋda. Ibrahim Mahama, o pa politishia. M bi mi o nyina luɣ shɛli polo, amaa Ibrahim Mahama, o bi kɔhiri politi, o pa ni bia, amaa ka lee tumdi bilichiinsi tuma ka o tumda. Tuumbuya nyɛ o, Art work ka o niŋda ka sokam mi o Dagbaŋ polo. A yi yɛn zaŋ binshɛɣu zaŋ baŋ Ibrahim Mahama, naɣila a yɛli, Oo, ŋun daa ʒi plane la zaŋ kana la, ŋun daa zaŋ train la na la? Ɛɛh, n tɛha, lala yɛla ŋɔ maa ka a yɛn yɛli ka sokam naan baŋ ninvuɣ so ŋun nyɛ Ibrahim Mahama. Ibrahim Mahama o bi zani nimaani Dunia zaaha Ibrahim Mahama bi baŋ la o yɛla la hali ti paai ka waɣira waɣira bɛn nyɛ deei yuya, celebrities, the whole world ka di nyɛla bɛ karimina ti paari o, o gba ni diri shɛli m-bala, o gba ni tumdi tuun shɛli m-bala. Amaa Ibrahim Mahama ni niŋ ni niŋ shɛli ŋɔ maa, o zaŋ li mi ka di nyɛla pumpɔŋɔ di dumi ba dunia luɣilikam. Hashtag Ibrahim Mahama, hashtag The Tamale people n bɔri ni Tamale International Dagbani ka ŋun bɛ Bleaching nima n bɔri ni ta maa. Ibrahim Mahama ni tum tuun shɛli hali na ni zuŋɔ ŋɔ ka di nyɛla zuŋɔ ŋɔ o bɛla silimiin tiŋa o nyɛla ninvuɣu so ŋun niŋdi too bolli tuhi ni Italy tuɣimbuɣu niŋda ka di nyɛ silimiinsi Ko n gili o shee, ka di nyɛla bilichiinsi ka o koora bee bilichiinsi ka o wumda. Mani n yuli mooni Mister Preza on social media ni yɛn sohi shɛm please tag this video to Ibrahim Mahama, share this video to Ibrahim Mahima, subscribe Turn your notification Let's show Dagbaŋ what we have Ti ka binshɛɣu Ibrahim Mahama ti yiŋ m-bo m-faaŋa a ni ku nyɛ Dagbani bilichina ka wuhiri bilichinsi ka bɔri ni Dagbaŋ bee Dunianim baŋ ti gba mali li Ti gba ni tooi niŋ li. Ibrahim Mahama nyɛla ŋun be Brescia, Italy tingbani ni. Ka di nyɛla bozuɣu ka o kana. A yi kana ti lihi interview o mini Silimiinsi ŋɔ ni di fiila ka o tɔɣisi ba. Tuun shɛli o ni tumdi ŋɔ maa, o kpariti kaya ni ti taɣira. Ti ni daa mali binshɛŋa, ti ni daa mali kuɣisi, niŋdi peentanima, niŋdi binshɛɣukam zaa, dini ka o laɣinda. n-chɛ ka din daa gari ka di bihi ti yɛn kana di nahi shɛli ka ku tooi nya li. Dinni maa ka Ibrahim mahim ma ka o laɣindi li din yɛn chɛ ka di ku yiɣi ka furi salo puuni. O ni niŋ li ŋɔ maa zaa ka di pala pumpɔŋɔ di kpalinla Dagbaŋ pumpu. Dagbaŋ ŋuna o ni niŋdi shɛli ŋɔ maa ŋuna, Dagbaŋ matihi bi mi o, amaa Dunia nim bani ŋɔ mi o. O ni kana tooi shɛli ŋɔ maa, Brescia, o ni chaŋ Torino, o ni chaŋ Milano ka di nyɛla bɔ? Bilichiinsi ka o chani ka wuhira ni dunia nim ban gana ti ni tooi niŋ binshɛɣu, ka di pala Dagbaŋ niŋ kɔŋko ni ni tooi niŋ binshɛɣu. Magraha be Italy. O ni kana, o min o nyɛla bin gili n-niŋ program, ka program ŋɔ maa ka di nyɛla kambɔnsili

bee ka o zaŋ o napɔŋ n-kana Iscandinavia countries polo. Iceland ŋɔ bɛ gba zaa mali a lot of places ka di nyɛla ni kadama a yi kana ti lihi ti Ghana bee Africa a yɛn yɛli a Europe ka tɔɣisi Iscandinavia countries the whole of Africas bee Ghana nima ti dii ka Hankali zaŋ chaŋ tin shɛŋa din nyɛ Iskanavia Country, a yili Iceland ŋɔ niriba ni yɛn bɔhira la bɔhisi, a yili Greenland niriba ni yɛn bɔhira bɔhisi. But di yi kana ti kpe art lahiʒibisi bin shɛŋa din ni tooi niŋ in Ghana bee in the Northern region ka the whole Africas zaa binshɛɣu din di yɛn che ka bɛ ni bɔri li ka bɛ ni tooi nya ka ku tooi nyeli Kpɛŋɔ a yɛn yɛlimi especially ya ŋɔ din dii niŋ ka Ibrahim Mahama ka o yi nyɛ video ŋɔ di yɛn chɛmi ka laa vibe ŋɔ maa binshɛɣu din be the Scandinavia countries in Europe ŋɔ maa including Africa in America in UK ka di chɛ ka bihi hali a yi bi go gba Binshɛɣu din be lala tɛritiri ŋɔ maa, a gba yɛn nya li mi din ʒiya, ka lala tinsi ŋɔ maa ka di niŋdi wula, ka di nyɛla din yɛn chɛ ka a gba maai ka di refreshiri a ka di tira ni kadama ni a goma. Di zuɣu hashtag Ibrahim Mahama di yɛn chɛ ka viidiyo ŋɔ maa ka o nya li m-pa shɛli sɔhi biɛɣu ni. Ibrahim Mahama o mali soli luɣili kam zaaha dunia o ni tooi chaŋ luɣili kam. Iceland ŋɔ o ni tooi niŋ research more about Iceland. Jaŋɔ about bɛ mini man kom, Blue Lagoon, Sky Lagoon, ka a chaŋ ti lihi Iceland mountains n-chɛ bɛ spring water, hot water. Iceland ŋɔ nyɛla tin shɛli din beni, tam bili n-nyɛ li, amaa bɛ laati shɛli bɛ mali maa ka laati bihi n-nyɛ li. Iceland ŋɔ about bɛ glaciers, bɛ Dammon Beach, Escandinavia countries ŋɔ mali binshɛŋa ka di niŋ lahaʒibisi pam. Iceland ŋɔ nyɛla kadama saha shɛli din ʒiya ŋɔ gba yuŋ dini mali la only just two hours. Yuŋ ŋɔ din kpalim maa zaa nyɛla wuntaŋ ni teei ti chaŋ in the winter time. A leei nyɛlimi ka yuŋ maa ka di galisi ka wuntaŋ maa ka di nyɛ biɛla. Ŋolo ŋɔ maa nyɛla lahaʒibisi pam. Ka lala vidio ŋɔ maa dii paai Ibrahim Mahama, Naawuni ni tooi chɛ ka o niŋdi niŋdi shɛli duhiri Dagbaŋ bɔɣu zuɣu ŋɔ maa, o ni tooi kpuɣi lala hankali shɛli din be kpe ŋɔ maa n-zaŋ chaŋ ti biri Dagbaŋ. Ka Dagbaŋ, ka ninvuɣ so ŋun di bɔri ni o nya the vibe between Escanavia country and Europe and Africa, ka bia ni tooi be Ghana

Ka o fili firi ka bin shɛm maa eh, din niŋmila nyaɣisim kamaa the way o ni be shɛm ŋɔ maa, m bi tehi ni kadama o naan tooi niŋ furi to the people ka sokam ni tooi di o fiila. I never have his personal number and I wish if some body can connect me and him so that we can be a friends. I hope maybe o yi tooi nya video ŋɔ. Din yɛn che ka n ŋuna vibe ŋɔ maa, who knows tomorrow ka o ni tooi connect the whole Africa to West Africa ka o ni tooi connect between art shɛŋa din be Iceland ŋɔ ka o ni tooi connect li indirectly in Africa. Di yɛn chɛ ka ninvuɣ so ŋun be yiŋ polo ha bee Africa ka o bɔri ni o ku chaŋ nti lihi lala art maa di life biɛshɛɣu ka ni be shɛli o ni tooi pick li zaŋ kana kpɛŋ ŋɔ. Ibrahim Mahama. A ni po m-bɔɔ ka ti ŋmɛra? A ni tuhiri tuhiri shɛli ŋɔ maa, a bi tuhirimi tirila Dagbamba, a tuhirimi zaŋdi tiri entire Africa, the whole Gbana, Dagbaŋ zaaha, Gbana zuɣu ka a fightiri tiri ŋɔ maa. Ibrahim Mahama, o pa politician, o bi diri politics liɣiri, amaa Ibrahim Mahama ni niŋ binshɛli shɛli maa, bilichinsi ka o niŋda, bilichin kaɣinli n-nyɛ o maa. N yuli m-booni Mister President on social media